Croeso nôl i'r gegin fan hyn yn stiwdio Pnawn Da ar bnawn Dy Llun. Cyn bo ni'n mynd at y pwding, cyfle i sôn yn gloyn ar te am be sy ar heno heno. Mi fyddwn ni'n clywed mwy am gyhoeddiad y Super Furries heddiw, ni 'di sôn yn barod gine gyda'r calofnwyr, a mi fydd Rhodri yn cwrdd â chast cyfres Mudtown. A hefyd, gawn ni hanes peiriant dialysis Sydd 'di bod ar ben y Wyddfa. Cŵl 'de? Ie. Yy yn Mynach y Gower Gelyn am saith o'r gloch. Ie, a ma'r beeps 'na wedi mynd yn y gegin, ma' rwbeth yn barod. Custard yn barod fan 'na Lisa Firth. Second away, round two. Custard yn barod, ydyn. Ond cyn y custard 'de, be' sy'n mynd 'da'r custard? Wel, fi'n mynd i neud y gecin. A dwi ddim yn mynd i wastraffu amser fan 'yn. Fi... Ma' pawb wedi gweld fi neud toes o'r bla'n, fi'n siŵr. Ma' nw bown yfed ar fideos yn rhwle. Yym, ond os o's... Dyna pan... O! ...eiliad. So, dyw 'wn ddim yn myn' i roi stop ar ni'n... Dyle di byw. ...agor y drws. Yym. 300 o flawd plaen, hanner hwnna sef tua 150 o fenyn, a beth dwi'n ei fan hyn nawr yw jyst rwbo'r menyn mewn i'r blawd, ond y tro yma beth dwi'n mynd i wneud, a dwi ddim yn mynd i gwpla'r job, ychwanegu siwgr i ddrysu fe, mae'n neud tipyn bach fwy o crunch. A t- oes m-sh halen 'da ti yn yr yy menyn 'na? Fi w- w- fi'n defnyddio menyn a halen wastad. O hyd, ocê. Yy oni bai falle i ambell i beth, on- on- Reit. Ar y cyfan dwi ddim. Ocê. Felly i neud y choice, Chi jyst yn cyfuno'r holl 'na. Yy llwch chi ddefnyddio dŵr oer neu llwch chi ddefnyddio un wy cyfan neu dou melynwy i ddod o fe at ei gilydd i gael neud pelen o does fel hyn. Ar ôl neud y pelen o does dodwch yn yr oergell am ryw ugen munud, dim gormod, a wedyn i rolio fe mas, na i droi hwnna i ffwrdd, Achos mae cacen, ti'n gwybod, ni'n trafod hyn cyn dechrau dod yr awyr o ran cacen, tarten, so beth yw ynddo fe'n draddodiadol? Mae hwn tipyn bach o gymysgedd, cymysgedd o'r ddou i fod yn hollol onest. Tarten yw hi ond dyw hi ddim fel, Tartan bydde mam Gi wedi neud flwyddyn nôl. Ie, achos pan ti'n siarad am does, dwyt ti'n meddwl, o, mae tartans yn mynd, yndyfe? Wyt. Ie, yn bendant. Wyt. Ac felly, beth dwi wedi neud fan hyn nawr yw cyfuniad o ddau wahanol afal. Nawr, unrhyw un sy'n gwybod i Falen, Aberdeen Afal, dyw hwn ddim yn afal fwyt- yy afal coginio. Coginio. O'dd dim gyda nhw yn y siop, ond dwi wedi defnyddio afal coginio yn y, yn yr, yr... Ar y site ar hwn. ...rhei sy 'da fi fynna. Yym, jyst nes i ddewis un gwyrdd. Os oes gyda chi teclyn fel hyn, a chi... Dwi wrth fy modd efo hwnna. Yn wych. Hwnna yn wych. Os oes lot o ofale gyda chi, a mae Leni wedi bod yn flwyddyn rhyfedd am ofale, mae rhein i gyd yn dod o'r ardd, a fi'n gwybod dyw nhw ddim yn disgwyl fel rhai siop, ond mae nhw lot yn gwell, mae nhw lot fwy ffresh, mae nhw lot fwy blasus. Ti'n gofio adre pa flwydd i ti Alun? Teclyn bach fel 'na nawr. A wedyn... Ie, o, swn i wrth fy modd. Mae'n tynnu'r canol mas, ond be sy'n grêt amdano fe, er mwyn cael creu y rysáit 'ma, dim ond chi'n dorri fe wedyn, Mae'n mae'n neud e miwn i darne bach. O, ma' So hwnna'n- chi'n gallu cael nhw miwn i slices bach neu chunks bach yn gyflym iawn. Ydi, a mae'n wedi pan ma' lot o fal ar y tu drin, mae e'n yn ne- torri Yn- ar gwaith. Eitha therapeutic hefyd ti'n meddwl? Wel, dim ar ôl tua dwy awr. O, ocê. A ma' lot o fale yn yr estate 'ma. Felly ar y cyfa ma' ryw gilo o fale. Waw. 700 gram o afale bwyta, 300 gram o fale Coginio. A'r gwahaniaeth yw, maen nhw yn coginio'n wahanol. Mae'r rhai, mae'r rhai bwyta yn aros yn weddol gyfan, mae'r rhai coginio yn mynd fwy o, o, o slwtsh, os ti... Mm. Ti'n gwybod, os ych, os yw'r so- os yw'r yy camerau'n gallu dyla hwnna fan'na nawr, chi'n gallu gweld mae yna saws afal rhwng y darnau. Os yr un i'n dod lan, ni'n dala lan. Dala lan. Aros, dal yn aros, dyma ni. Dyma fe, do, yndyn, dod, ie. Okay, so hwnna, chi'n moyn, fel hwnna'n dyla'r cyfan at ei gilydd yn y gacen yn, yn pen draw. Felly, beth dwi wedi wneud fan hyn nawr ten, Cyfuniad o fy- wedes i y ddau afal. Ok, ond na i ddim defnyddio'r yr yr sym- dwi ddim yn mynd i bwyso rhein nawr. Ond beth sy'n bwysig yw bach o siwgr i felysu a wedyn blawd corn. Nawr mae'r blawd corn yn mynd yn lib miwn yn yn yn uh, sydd yr afal ac wrth bod e'n coginio wedyn yn y pen draw yn y pei Mae'n tywhau yr llenwad. Ah. Okay. Ych, mae e'n, mae e'n gacen sylweddol, yndyw e? Odi, odi, mae. Gweld i fan hyn o'n blaen i, yndyw e? Odi, odi. Mae'n wompyn. Mae, odi, ti'n iawn. So beth ni am wneud yw gorchuddio'r darnau fale yna i gyd gyda yr blawd corn. So wedyn siwgr, dau fanol afal, y blawd corn, a wedyn tip bach arall i chi, os ych chi'n lico'r teip na o gacen chi'n cael falle dramor yn, yn, yn, um, Yr Iseldiroedd. Mae 'na fach o... Mae'n anodd gweld rhwng y crwst a rhyw fath o gacen a afal. O, dwi'n gwybod beth ti'n feddwl, ie. Beth maen nhw'n wneud yw briwsio'n fa- a- yym briwsio'n bara yn y gwilod. Mae hwnna'n ymsugno y sudd. Mae'r corn, y blawd corn yn tywhau y sudd, a wedyn mae 'da chi gacen, gobeithio, a fi jyst yn moyn arllwys hwnna mewn, a wedyn chi'n gallu coginio hwnna jyst fel mae e. Dwrnwch bach o ffoil dros y top. A beth dwi 'di neud wedyn yw neud cymysgedd crymbl. Chi'n gallu neud yy stribedi bach pert, chi'n gallu neud top traddodiadol, ond beth dwi 'di neud fan hyn yw neud cymysgedd crymbl, ma' nw fel biscuits bach, a wedyn ar ôl iddo fe goginio am ryw awr yn y ffwrn, achos ma' lot o fale i goginio yn fan 'na, enwedig y dyfnder 'na, ma' hwn fwy traddodiadol. A siŵr o fod, dim gwres, dim rych uchel o ran, swn i'n meddwl, ife? Tua cant, cant, tua 170, 80. A wedyn, cyn bo' ni yn gorffen, fi jyst yma i dangos i chi sut ma' tynnu, os 'na i

Mae'n gynnes neis hefyd. Ond beth wnes i ddim fan hyn hefyd, mwy o jyst cnau dros y top 'to. Bendigedig Lisa, diolch o galon. Diolch Lisa. Hyfryd. Wel tra bod Alun yn allwys te, dyna ni am heddi bobl. Byddwn ni'n nôl 'da chi fory am ddau, byddwn ni'n trafod bach o bopeth, o bodlediade, chwaraeon i dipia ailgylchu. A mi fyddwn ni'n trafod tymor y pigiada, ydi, mae cyfnod y ffliw ar y gweill. Ond nesa ar S4C p'nawn ma te Antur Etera. Tan fory am ddoe, diolch am eich cwmni. P'nawn da. P'nawn da i chi.